Үтүө күнүнэн убаастабыллаах төрөппүттэр! Бу мастер-класска эһиэхэ мин кылгастык оҕоҕо аналлаах саха оонньууларын билиһиннэриэхпин баҕарабын. Оҕону төһөнөн эрдэ өй, остуол оонньуутугар угуйаҕын да, кини соччонон сытыы, Имигэс өйдөөх, билбитин сатаан олоххо туһанар, инникитин өтө көрөр кыахтаах, дьиҥнээх үрдүк интеллектаах киһи буола улаатар диэн улуу педагог Борис Павлович Никитин эппитэ. Оҕо сүрүн дьарыга бу айымньылаах дьарык оонньуу буолар. Билиҥҥи оҕо компьютер, телевизор, телефон иннигэр элбэхтик олорор. Онон бэлэм информацияны ыла үөрэммит буолан, оҕо толкуйдуур, айар дьоҕура сыппыыр, элбэхтэ хамсаммат буолан эт-хаан өттүнэн сайдыыта мөлтүүр. Сахалыы оонньуулары оонньотуу бу оҕо айар аналын угуннаран аһын арыйыы, толкуйдуур дьоҕурун, өйүн-санаатын, этин-сиинин сайыннарыы буолар. Оонньууга оҕо логиката, өйүгэр иҥэрэр, оҥорон көрөр, өйгө тутар, өйдүүр дьоҕурдара болҕомтото сайдаллар. Этэ-сиинэ эрчиллэр, тулалыыр дьону кытта алтыһарга үөрэнэр. Ханнык баҕарар оонньуу туспа быраабылалаах буолан, оҕо быраабыланы тутуһарга, ылыммыт быһаарыныытыгар эппиэттээх буоларга, бэрээдэккэ тулуурга үөрэнэр. Оҕо оонньуу нөҥүө сайдар, үөрэҕи чэпчэкитик ылынар. Сахалыы оонньуулары оҕоҕо олох кыра эрдэҕиттэн да оонньотуохха сөп. Холобур, үс-түөрт саастаах оҕолорго араас өйү санньар, сытыылыыр, тобулар, имитэр, аныгылыы эттэххэ дидактическай оонньуулар, эт-сиин өттүнэн эрчийэр илии-атах хамсаныылаах, идэҕэ-үлэҕэ үөрэтэр оонньуулар оонньонуохтарын сөп. Холобур, тыл оонньуулара таабырын таайтарыы, остуоруйалаһыы, остуол оонньуулара күөрчэх, тыксаан, күүгүнэй, Манна оҕо тарбаҕын былчыҥнарын сайыннаран оонньуу техникатын эрэ да билсэн оонньуон сөп. Араас тарбах оонньуулара, моториканы сайыннаран хамсаныыны үтүгүннэрии, сыал таба оонньуу, бэрбээкэй, талахтан уонна туостан оонньуурдар, түү мээчиктэр, куобах, кылый уонна да араас элбэх оонньуулар бааллар. Айылҕабыт күүскэ уларыйыылаах буолан, өбүгэлэрбит оонньуулара үгэс эргиирин батыһан, ыйдарынан, ол ыйга сатыылаан кэлбит айыыларынан көрөн оонньонуллаллар эбит. Манан биир сааһы тахсан кэлэр. Дьыл кэмнэринэн эмиэ айылҕатыгар сөп түбэһиннэрэн аттарыллар эбит. Сайыҥҥы, күһүҥҥү, кыһыҥҥы сааскы оонньуулар. Биир сааһы бу кыыс оҕо уонна уол оҕо оонньуулара тус-туһунан буолаллар. Уол оҕону, ыал аҕата, кыыс оҕону ийэ буоларга бэлэмниир оонньуулар оонньоноллор. Оҕону сааһынан көрөн, этэ-сиинэ, өйө сайдар уратытын учуоттаан сахалыы оонньууларын билиһиннэрэр, бэйэтин өбүгэтин оонньуутугар интэриэһи үөскэтэр хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ сахалыы оонньуулары пропагандалааһын, өбүгэ оонньууларын оҕо бэйэтэ баҕа өттүнэн оонньуурун ситиһэргэ сорудахтары туруорунуох тустаахпыт.